Wel, sy'n mai, gobeithio bod chi gyd yn ôl lew. Mae'n neis cael y tywydd braf mae'n ôl yn dydy ar ôl uh, y diwrnodiad dwytho yma o law. Gobeithio bod chi gyd yn ôl lew. Dwi wedi bod draw yn y caffi yn y dol heddiw yma, a mae bob tro yn braf iawn uh, mynd yno i wirfoddoli. Mae yna gymaint o gymeriadau uh, arbennig yn dod i mewn yno, a mae jyst yn hyfryd sgwrsio efo bobl. Mae gen pawb i stori yn does, a da chi'n gwybod fel ydw i, dwi wrth y modd uh, sgwrsio efo pawb. Da ni'n ofnadwy o brysur ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl weithiau bod fi wedi creu anghenfil uh, i fi fy hun. A mae'r gwaith marchnata ar y fideos yma, maen nhw'n ei gymaint o wahaniaeth. Uh, a mae yna lot o bobl, uh, bob tro mae bobl yn gweld fi rwan, o bobl yn arfer dweud, o, oh, ni'n clywed chdi'n dweud ar y radio diwrnod o blaen, neu be bynnag. A mae pawb yn dweud fi rwan, o, oh, ni'n gweld dy fideo di uh, diwrnod o blaen. A mae hynny'n dod â bobl newydd i mewn uh, i, i, myw, i mywyd i, bod o unai yn bobl um, neu busnesau isio gwaith marchnata wedi wneud. Wedyn noson o blaen, fi o'n i draw yn studios Sain yn Llandwrog efo'r grŵp Caliburn, a dwi'n mynd i ffilmio nhw yn Rhyddfest dy syl yma, felly edrych ymlaen yn fawr am hynny. Ond cyn, cyn dy syl, Mae 'na ddwrnodiau o brysurdeb o mlaen i, a dwi wedi sgwennu rhestr yn fama de, dwi jyst yn trio cadw ar, ar ei thop i, a mae'n mae job weithiau de, e, mae'n rhyfedd iawn. Ys dwi allan yna e, yng nghwmni bobl, ond mae o hefyd yn job eitha unig hefyd. Ys dwi a ben yn hun lot. Diolch byth am Mark, mae Mark uh, yn rhan o'r tîm, a mae Ffion yn brysur ofnadwy hefyd yn delio efo'r ochr uh, bwcio, trefnu ffilmio ag ati. Uh, fory, ffair haf ysgol Bethel, felly edrych ymlaen am hynny, fi eisiau ar drip efo uh, y criw hefyd i Pili Palas dechrau yr er wsos. A wedyn dwi'n damginio fory uh, efo'r birthday boy, Mr Terry Tyffri, Uh, felly dwi'n edrych ymlaen I weld Terry hefyd, a penblwydd hapus iawn iddo fo dy Gwenar. Uh, di Sadwn wedyn, na ci, dy Gwenar wedyn. Lwch hyn dwi'n meddwl. Uh, di Gwenar, mae gen i brom ysgol Llangefni. Dwi'n edrych ymlaen am hynny. A wedyn, nos Wenar, dwi draw yn uh, bwl yn Llaner Chymedd yn neud bingo a da ni'n cael croeso mawr yn Llaner Chymedd bob un tro. Felly fe hwnnw yn wych hefyd. Dy Sadwn, um, Relay for Life. Felly dwi'n cyflwyno hwnnw. Mae hwnnw yn digwydd ar cae Treborth uh, ym Mangor. A beth sy'n really, really nice am wneud Relay for Life ydy uh, bod gen pawb i stori yn ymwneud â cancer. A dwi wedi cael yn effeithio efo cancer um, fy hun. Dim yn bersonol, ond nes i golli mam o ganser ag yn iweddar uncle hefyd. Felly mae, mae hwnnw'n rhywbeth eitha arbennig. Fel o'n i'n dweud, mae gen pawb i stori a da ni gyd yn licio teimlo bod ni'n gallu neud rhywbeth i helpu. Felly edrych ymlaen yn ofnadwy am hwnnw dy sadwn, felly digon o ffilmio yn fanno. Ac os da chi'n mynd draw i fanno, dewch draw i ddeud helo wrthau. Wedyn nos Sadwrn dwi draw yn Mochdra uh, mewn parti yn fanno. Mae'r gantores Tesni Jones uh, yn mynd i fod yno yn perfformio hefyd, felly edrych ymlaen i weld Tesni. O'n i'n gweithio fo Tesni blynyddoedd yn ôl um, ar Champion 103. A wedyn di syl, fel o'n i'n deud, draw yn Rhyddfest efo'r band Caliban. Felly, da ni'n gweithio ar Fly on the Wall um, efo nhw ar hyn o bryd. Felly mae Mark wedi bod yn brysur um, yn ffilmio hwnnw. Felly, ia, yeah, just diolch yn fawr i Mark a diolch yn fawr i Ffion am helpu fi i redag gweledigaeth. Dio ddim yn hawdd, a fel o'n i'n dweud, mae'n gallu bod yn unig iawn um, weithiau, ond da ni yn dîm bach a swn i'n licio meddwl bod ni yn neud gwahaniaeth. Wel, da ni yn neud gwahaniaeth, mae bobl uh, yn deud hynny wrtho ni. A da ni o hyd yn trio meddwl am y syniad mawr nesa. A fel o'n i'n deud ar ddechrau y fideo, da ni wedi creu anghenfil yn fama. Mae'r cwmni ffilmio yn mynd o nerth i nerth. Mae'r bingos uh, yn mynd o nerth i nerth. Ond da ni o hyd yn chwilio am y syniad nesa. A ddoe, oeddan ni'n sefyll yn yr ardd yn ganol y glaw, yn sbiod ar afala a'r goedan yn rar mac a meddwl, Mmm, ella fysa ni'n gallu gwneud seidar allan o hwn. Bustach a Bac Brewery. Be ydych chi'n feddwl o hwnna? Syniad go lew? Gawn ni weld. Wel, dwi'n siŵr o weld chi'n rwla drost y dyddiau nesa, uh, lle bynnag fyddwch chi a lle bynnag

Ond dwi isio neud gwahaniath. Ag os da ni'n neud yr un un peth o ran dod a safon, dod a rwbath i fywyda bobl a neud gwahaniath felly, ma na bwar mawr yn hynny. Felly, fel dwi'n deud, os ydach chi'n mwynhau y fideos yma, plîs rowch like, plîs rowch folo, ag os da chi'n teimlo yn hael ofnadwy, gowch chi roi share iddo fo hefyd. A wela i chi'n fuan.